Salam hormatly watandaşlar. Şu gün iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň üçünji awgusty hepdäniň ýekşenbesi. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Oppozisiýasynyň platformasynyň kanalaryna. Hormatly watandaşlarymyz şu günki biziň çykyşymyzyň temasy Biz Türkmenistandaky awtoritar sistemasyny ýakyn wagtda çalşyp bilerismi Eger-de çalyşmaly, çalyşmaly bolsa nähili çalyşmaly, şony nähili çalyşmaly? Ýazyň kommentariýada öz pikirleriňizi. Men häzir nemänem TikTok-am baglaşdyrýan biziň efirimize. TikToklaryň bizi görüp bilýär, naşy Türkmenistandakylaram bizi görüp bilýär. Hormatly watandaşlar, men size efiriň başynda ýörite bir wideo görkezeýin. ýagny Serdar Berdimuhamedowyň kasam içip bizi ýaňky konstitusiýany men hormat goýan konstitusiýany men yzygider käpil bolaryn diýen bir kasama ýaňky inaugurasiýa bolanda geliň şony diňläliň. Hem bir minut men sesini goýaýyn.
Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine girişmek bilen, öz üstüme ýüklenen beýik borçlary mukaddes we ak ýürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny we Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň Konstitusiýasyny berjaý etmäge we goramaga, Ähli güýjümi we ukymy türkmen halkynyň agzybirligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, türkmenistanlylaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny has-da belente götermekleri üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, türkmen halkyna wepaly we dogruçyl hyzmat etjekdigime dabaraly kasam edýärin.
Türkmen halkyna wepaly we dogruçyl hyzmat etjekdigime kasam aýdýaryn. Ýagny, ne wepalygyma, ne dogruçylygyma. Geliň indi biz öz temamyza geçeli we şu ýerde derňek geçeli, Serdar Berdimuhamedow eger-de dogruçyl we wepaly hyzmat etmese halka, eger-de Konstitusiýany özi bozsa, eger-de polis guramalarynyň ýolbaşçylaryna, MHM guramalarynyň ýolbaşçylaryna men Arkaňyzda konstitusiýaň käpili sizden konstitusiýaňy sorajak bolmaz, kanunlary sorajak bolmaz menden başga, meň näme diýsem şony ediň, baryň aktiwistleri halky gyryň, halky ýaňky gynaň, halka halk üýşmesin, iki bolup ýörmesin, Aşgabada girmesin diýen ýaly bikanun kararlary berýär. Geliň indi biz serip göreli ine şu ýagdaýda şuly ýaly bir prezident bir döwletde kanun bolup konstitusiýany bozup gezýän bolsa, Içinde polis MHMler bize garşy göreşýän bolsa, haklary konstitusiýany goraman, içiniň çinownikleri bizi talamançylyk edýän bolsa, biz halk bolup nähili şertde şu ýagdaýdan çykyp bilýäris? Geliň şoňa seredeliň. Türkmenistanyň konstitusiýasy näme diýýär? Halkara Türkmenistanyň gol çeken halkara konwensiýalary we şertnamalary näme diýýär? We biziň hakymyz barmy ýa biziň hakymyz ýokmy? Geliň şoňa seredeliň. Ine siziň bilşiňiz ýaly biz demokratik oppozisiýa onlarça ýyldan bäri göreşip gelýäs. Edil DWT halk hereketi we soňky çykan aktiwistler bäş ýyldan bäri iki müň ýigrimi ýyldan ýigrimiji ýyldan bäri biz göreşip gelýäs. Ondan öňem oppozisiýa göreşdi. Göreşmedi diýip bolmaz. Ondan öň hem, ýaňky togsan birinji ýyldan bäri şul awtoritar režim döredilip başlanda, üçünji Türkmenistan, ýagny ikinji Türkmenistan emele gelende, diktator Türkmenistan emele gelende, oppozisiýa hereket edýärdi. Gowşak, güýçli, ony özüňiz siz ýaňky aýdybilersiňiz, özüňiz baha berip bilersiňiz, biz baha berjekkä. Ine, şo ýerde Her hili ýagdaýda, öňem, häzirem soňky bäş ýylda biz bir topar kemçiliklerini tapdyk Türkmenistanyň. Bir topar hökümediň edýän ýalňyşlaryny görkezdik. Bir topar korrupsioneriň halka garşy edýänlerini görkezdik. Bir topar halkymyzyň kanunlaryny, ýagny haklary bozulýany görkezdik. bir topar maslahatlar berdik, bir topar ylalaşaly diýip ýaňky oppozisiýany içine getiriň diýip bile işläli diýip bir topar ýaňky maslahatlar berdik şul Gurbanguly we Serdar Berdimuhamedowyň hökümedine we özlerine bir topar ýaňky duýduryşlar berdik bir topar çykyşlar etdik halkymyza düşündirdik biz näme gazandyk bäş ýylda bäş ýylda biz halkymyzdan ýaňky gömülip informasiýa tarapyndan gysylyp gelýän halkymyzy biz ýuwaş-ýuwaşdan kanunlary, Konstitusiýany, haklaryny we jemgyýet hadysalaryny, jemgyýet ýaňky düşünjeleri, jemgyýet kanunlary düşündirdik. Biz döwletiň nämedigini, bize hyzmat etmelidigini, Döwlet işleýän işgärler. Döwlet gurluşygy näme? Jemgyýet näme? Ýer näme? Watan näme? Türkmenistan bolanda kim bolýar? Şu düşünjeleri biz gowy halkymyza düşündirdik. Indi halkymyz dogry düşünýär. Türkmenistan bolanda Arkadag diktator, ýagny Gahryman Arkadag, Arkadagly Aly Wali Serdar däl. Türkmenistan bolanda Türkmenistanyň ýeri, Türkmenistanyň halky we Türkmenistanyň içindäki halkdan saýlanyp, halkyň ynamyny alyp, halka hyzmat etýän hökümedi. Ine şol iki sany, birinji, Türkmenistanyň topragy, Türkmenistanyň halky düzüp dur. hiç hili üýtgeşikler ýok. Ýöne Türkmenistanyň hökümedi, halkdan saýlanmaly hökümet halkdan saýlanman, falsifikasiýa edip, şular öz-özüni saýlap, kakasy ogluna podarka berýär post prezident nemesini, özüni iki gezek gahryman edýär, özüne bir milli lider goýýar, bir topar zatlary, konstitusiýany bozup eden zatlaryny halkdan bisorag, Halky ýaňky öňünden ynamyny alyp, ýaňky onuň razylygyny alman eden zatlary üçin indi halkyň öňünde jogap bermeli. Ine şul düşünjeleri biz düşündirdik. Indi haçanda siz Gurbanguly Berdimuhamedowy seredeniňizde ýüzünde, maňlaýynda ýazgydyr, Men Konstitusiýany depgilýän, men öz-özümi halk milli lider etdim, men oglumy prezident etdim, siziň üstüňize tüýkürýän diýdigi şol. Maňlaýynda ýazgydy şonuň. Serdar Berdimuhamedow sözüňizde, Men kasam içdim, men sizi aldadym, men prezident bolup geldim, indi men sizi gyrýan, indi men size garşy göreşýän, indi men MHM polisler bilen size diňe garşy göreşýän, siziň hemme haklaryňyzy bozjak diýip ýazylgydyr maňlaýyna. Seýrediň şoňa gowy edip. Sebäbi şolaryň edýän bäş ýylyndan bäri hereketleri, o ondanam ozal, ýöne soňky bäş ýylda biz halka düşündirdik, şolaryň hereketleri diňe halka garşy, halky genosid etmäne, heý beýle bir zat bormy, bir topar eneler, bir topar ejeler aglap dur, çagalary ölüp galdy, daşary ýurtda getirildenoklar. Biziň halkymyz öz puluny zyňyşyp getirýär. Onda döwlet nämä gerek? Onda prezident nämä gerek? Biziň Konstitusiýamyzyň käpil bolmasa, bize kömek etmese, öz borçlaryny ýetirmese, ynamdan gaçan bolsa, a biziň barlygy, ýoklugy bize hiç zat, nemesi ýok. Gaýdyp şo bolmadyk bolsa, näme bolsa-da bir düzgünräk bolardy. Dogry düşüniň. Şul Serdar Berdimuhamedow prezident bolmadyk bolsa, bir çopana goýan bolsagam bir düzükräk bolardy. Ine, şular ýaly ýagdaýda biz näme etmeli? Biz näme şu ýagdaýdan çykmaly? Ine, geliň şony seredip geçeliň. Men ýörite aýdyp geçýän şular ýaly, ine, otuz dört ýylda biz her hili kanun ýollary bilen Türkmenistandaky awtar režimine täsir edip gördük. Hiç hili netije getirmedi. Ýöne halkyň sabry galmady indi. Režim Abdylladan, Alişerden, Merdandan, Umydadan, Farhatdan we beýleki bir Hiç zady bolmadyk ýönekeý graždan aktiwistlerinden gorkýar. Şolary gizlin tutup, gizlin akydyp ýa-da tutduryp, şolara garşy bütin döwlet bolup göreşýär. Onuň işi däl-ä ol. Ol birinji bilen konwertasiýany gurmaly, biziň manadyň hümmedini ýaňky berkitmeli, ikinji bilen biziň sosial problemalarymyzy çözmeli, mekdepler üpjün etmeli, uniwersitetler üpjün etmeli, aýlyklar bermeli, posobiýalar otuz dollar däl-de, ýüz elli, iki ýüz dollar bolmaly, şol pula adam ýaşap bilmeli. Aýlyklar ýüz dollar däl-de, aýlyklar üç ýüz elli, dört ýüz elli, bäş ýüz dollar aýlyk bolmaly. Ol ýüz dollara maşgalany etmek bolanok. Ol iznaçialno öňünden sizi agyr güne goýup saklap gelmek. O nähili? Otuz dört ýylda aýlyk galanok. O nähili? Otuz dört ýylda, ynanyň, otuz dört ýylda Gurbanguly we Serdar Berdimuhamedowyň ýegenleri, doganlary, hemmesi milliarder boldy. Özlerem. Hany deňlik? Hany Türkmenistanda adalat? Aýdyň maňa. Indi şonuň üçin biz Eneatal iki ataly-ogul Berdimuhamedowyň režimi ýüzi şeýle. Ukypsyz, düşünjesiz, diňe korrupsiýa edýän, konstitusiýany depgileýän, halka diňe problema ýetirýän, halkyň hiç hili problemasyna üns bermeýän ataly-ogul Türkmenistany katastrofa alyp barýarlar. Düýn, birinji awgustda, demokratik oppozisiýasynyň wekilleri halkyň adyndan prezidente soraglar berdiler. Prezident goýlan soraglara halkyň öňünde jogap bermeli. Eger-de, ýigrimi, prezident ýigrimi ikinji awgusta çenli halkyň goýan soraglaryna jogap bermese, onda ýigrimi ikinji awgustda, Aşgabat wagty bilen sagat ondan başlap, biz Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowa impiçment berýäris. O diýmek näme? Şol sagatdan başlap Serdar Berdimuhamedow işde goýberen uly kemçilikleri üçin, halkyň ynamyny doly ýitireni üçin işden boşadylýar we biz täze saýlawlary geçirip, täze halkyň adyndan prezident saýlamaly. Kim bolsa şo bolsun. Nä kim prezident bolsa häzir öňe çykyp, öz predwybornyý kampaniýasyny geçirip, halkyň ynamyna girip işläp başlasyn, soň şol saýlansyn. Tapawudy ýok kim bolsa. Halk saýlasyn. Ýalňyş saýlasak, ýene çalşarys. Eger daşyndan çalşyp bilýän bolsak, içinden çalşarys. Şonuň üçin biz täze prezidentden gorkmaly däl. Ýaponiýa her alty aýda premýer ministrini çalyşýar. Dünýäň ikinji ýerinde galýar. Döwlet dagamok. Premýer ministr bolmasa, hökümet bar-a, ministrler bar, ýagty ýustisiýa, prokuratura, hojalyk ministrler hemmesi işleýär, hemmesi bar. Olar duranok a-how. Ministr, kabinet ministriň başlygy gideni bilenem, mejlis her alty aýda kabinet ministriň başlygyny aýyrýar. Hany döwlet ýykyldymy? Diňe öňe barýar. Sebäbi çalyşmalar, reformalar, her gelen reforma etjek bolýar, her gelen işini görkezjek bolýar, bolmasa aýryljagyny bilýär. Bular aýryljagyny bilenogmy, bularyň kellesinde-de ýok, döwlet olaňky diýip iki sany samsyk gezip ýörler, biri trek çekip gitara çalýar, beýlekisem Men kakamyň gahryman ogly, ýaňky Arkadagly ogul, men serdar diýip gezip ýör. ýaňky ne düşünýär edýän zatlaryna, ne prezident bolup ýaňky bir mesele çözýär, ne reforma geçýär, hiç zat. Biz häzir kaka bilen işimiz ýok. Biz häzir Türkmenistanyň prezidenti bilen işimiz bar. Şonuň üçin bir ýigrimi ikinji awgustdan sagat ona çenli eger-de Türkmenistanyň prezidenti biziň halkymyzdan gelen hemme soraglara jogap bermese, birinji awgustdaky efirdaky soraglara jogap bermese, onda şol adam şo ýigrimi ikinji awgust ondan başlap Impiçment, hasap edilmeýän ynamdan gaçan we halk ony işden aýyrýar. Halk çykyp karar bermegi gerekgär. Şu ona çenli biz sorag goýdukmy, şoňa edenokmy, wsýo, halkyň karary boldy. Indi şony ýerine ýetirmeli nähili? Gel şony, geliň şony seredeliň. Biz dünýäde ösen döwletleriň hökümetlerine, adam hukuklaryny goraýan guramalara, Birleşen Milletleriň guramalaryň we özüne gerekli hatlary ýaňky ugradyp ibereris. Biz şo hatlarda hemmelere düşündireris. Türkmenistanda otuz dört ýyldan bäri diktator režim dowam edip gelýär diýip. Soňky bäş ýylda biz hemme problemalary galdyryp şul diktator rejimine işleşjek bolduk. Kanun esasynda. Görkezjek bolduk. Şony işletjek bolduk. Şony dogry ýola saljak bolduk. Adamyň hakyny goraň diýip. Prezident sen ýa konstitusiýanyň kepili sen ylgamaly adam haklaryny goramaly diýip. Ol Lebap welaýatynyň eger-de häkimi bir zat diýse men Nirä barsaň şoňa bar, şuny pul bermeseň, men şuny etjek däl diýip, göni wzýatkany ýüzlerine aýdýar adamlaryň. Eger-de şol adamy prezident saýlan bolsa we çekip duran bolsa, biz aýdyp durus efirlerimizde, şo zatlary eşidýän bolsa we şony düzetmeýän bolsa, onda ol şol korrupsiýanyň wekili, korrupsiýany goraýan käpil bolýar. Şoňa düşünmese, şu ýaş oglan bizi düşündirýär. Haçan-da, korrupsiýany biz görkezýän bolsak, baglyk iberip, şony subut edip, halk öňünde siz Konstitusiýanyň käpilligini görkezýän bolsaňyz, onda başga gürrüň. Siz bir gezegem edeňzok abraý. Bir gezegem konstitusiýaly käpil bolup, hanym Marweraýewiň ýanyna baryp, häkimi çagyryp, Sen näme adamlardan göni zýat gizlýäň? Nämäniň esasynda sen aýdýaň, bar, barýan ýeriň bolsa bar, kime barsaň prezidene aýt, maňa tapawudy ýok diýip, näme diýip aýdýaň? Men sizi işde goýlan köpçülikler bilen aýyrýan, kemçilikler üçin we sizi jenaýada çekýän, häzir sledstwo gider, Kimden zýartky alan bolsaňyz, yzyna berersiňiz we siz jenaýat edersiňiz diýip, bir gezek aýt gördüm şony, ýa bart gördüm bir gezek. Diýmek, şu razylygy bilen şular agzyna neme alan ýaly gürläp, artyn gürläp ýatyrlar. Diýmek, prezident ýa-da şulara rugsat berýär, ýa-da gowşak hiç zat oň öňündenok. Ine men size mysal getireyim. Siz bolnisa barýaňyz. Agyr ýagdaýda. Size sroçno operasiýa etmeli. Eger-de şol ýerde hirurg size jogap bermeli hirurg, sizi operasiýa etmeli hirurg, hökümet tarapyndan goýlan bolsa şol ýerde size jogap şol operasiýa etmeli gününe işleýän bolsa we siz geleniňizde şol ýeke-täk wraç bolýan bolsa, size operasiýa etjek diýip etmese, ölersiňiz. Iki zat bar. Sen ýa-da şony konstitusiýany bozup özüň edýäň, ýa uzalt galdyrýaň, ýa-da sen agzyňa suw alan ýaly imzime oturyp nekompetentny ýaňky sen düşüneňok şu zatlara, sen ukyply däl we gyrajykda gizlenip oturýaň. Ikisem bir zada getirýär, ýaňky wraçda ýaly ölüme getirýär pasiýentiň. Sen bilmän gaýtyp şony ýaňky bejermän operasiýa gelen adamy öldürýäň. Ýa-da sen, Men häzir gelýän diýip, o kabinete gidip, çaý içip, kofe içip, telefonda gürleşip, şoň ölenine garaşýaň. Ikisem bir zat. Ikisem ölüme getirýär. Şolam, şo, şu zatlaryňam ikisem ýa prezident özi ýaňky korrupsionerlere käpil bolýar, ýa-da bul adam ýörite et, e, hiç zat bilmän, hiç zat et bilmän, gyrada gizlenip, gyrada gorkup oturýar-da, biz kösenýär, biziň ýüzümize korrupsioner urup ýatylar. etjek zatlaryny aýdýarlar, ýüzümize aýdýarlar-da, ýüzümize urýarlar. Bar, nirä barsaň, şoňa bar, bar prokuratura bar, prezidente bar, şu puly getirmeseň men edemok diýip, ýüzlerine aýdýar-ow, Lebabyň, welaýatyň häkimi. Ine, şular ýaly döwletde doly döwlet gurluşygy ýykylan döwletde, diňe korrupsiýa sistemasynyň esasynda işläp gelýän döwletde biz näme etmeli? Biz näme şu ýagdaýdan çykmaly? Şolara garaşsaňa bular diňe ýaňky hökümedi ogurlap korrupsiýanerleri getirip ýallaklary getirip diňe şu bozum adam bolsa şolary çekip ýaňky işledip gelýär. Ine Mary welaýatyň häkimi türmede oturan adam tutulyp sud edilip türmede jeza alyp oturan adam ýene-de häkim goýýar. Ýa bular diňe ogrylary goýamyza normalny adam goýup bolanok ýa gorkýalar normalny adamdan ýüzlerine basýa men ony etjek däl diýer normalny adam ozan şular ýaly banditler baka hökümet diýip ýaňky polis nemesini banditler geýip ýörse oň tapawudy näme bandit ol polis eşiginde bolsun prezident eşiginde bolsun bandit biz şolardan dynmaly. Şul hökümediň içinde bir adam ýok, ýok-how duruň diýer ýaly, ýok-how bolly edeliň-ow halka bir hyzmat etmelä biz konstitusiýada jogapkärçiligimiz bar, biz kasam aýtdyk, biz jogap bermeli, biz ony ütüp ýörüs halky iýip ýörüs. Içinde diýýän ýok sebäbi bulaň hemmesi maşennik.

maddalaryň esasynda tussag etmäne doly haky bar halkyň. Ýigrimi ikinji awgustda çölde garaşýarys, soň bolsa OON-a we azat demokratik döwletleriň ýolbaşçylaryna ýüzlenip kömek sorarys. Ine, biz prezidende soraglar berdik. Biz ençeme ýyllap şu prezidende aýdyp gelýäris, haklarymyzy gorajak bolýarys. Bul prezident biziň haklarymyzy goraman gaýdyp üstümize bikanun ýagdaýda öz terrorist guramalaryny MHM bilen polisini sürýä. Bizi gynýalar. Ol bir bir adam Abdylla ýa Alişer ýaly adamlar egerde haklary gorap adamyň haklaryny gorap çykyş etse olar ýygnap olar terrorist edýäler. Bize kömek ediň bize ýa ýarag beriň ýa özüňiz baryp bir gyrada duruň biz özümiz köşke baryp Arassa, parahatly şony geçireli diýip ýüzleneris. Eger-de olar hiç zat etmese, onda biz olary habardar ederis. Indi biz bütin dünýä adam haklaryny goraýan jarnamaň esasynda, eger-de bir halk azatlygyny kanun esasynda gorap bilmeýän bolsa, onda eline ýarag almaga ýa-da başga ýollar bilen meseläni çözmäne haklydyr diýip, şoňa esaslanyp biz şolary duýdurarys. Erteki gün biz hökümeti Köşge öňüne baryp, öňüne getirip, jogapkär çagyranyňyzda şolar bilsin, şol ýüzlenen adamlar, şol demokratiýa isleýän adamlar şular terroristler-de, ertir Putiniň propagandistleri ýa-da prezidentler ýa iki elli prezident žalba eden ýagdaýynda-da ine öňünden biz hem sorag berdik, hem ýagny ýüzlenip gördük. Ine, muňa prosedura diýilýär. Şu prosedurany biz etdik. Şu güne çenli Türkmenistanyň oppozisiýasy şony etmedi. Ine, biz şony etdik. Türkmenistanyň demokratik oppozisiýasy prosedura boýunça göni betona diredi. Biz şo betony indi ýarmaly. Ine, şol ýaly. Ýigrimi ikinji awgusta çenli garaşýarys, sagat ona çenli.

hökümet organy bolan adam ýaňky organy organy halk diýip aýdýar. Başga adam ýok. Prezidentem däl, milli liderem däl. Şol ýeke-täk organy halk. Iň ýokarky organ. Men her gezegem aýdýan. Konstitusiýanyň üçünji maddasyna serediň. Şol ýerde Türkmenistanda iň ýokarky organ halk. Şunuň bar-a, diktator konstitusiýasyny kabul etsin, beýleki edsin, kabul etsin, tapawudy ýok. Şu üçünji üçünji statýa Türkmenistanyň Konstitusiýasynda Türkmenistanyň hemme çeken konwensiýa we halkara şertnamalaryna berkidilen. Ýagny bul

Döwlet kesgitleýän organ. Şundan başga ýok. Türkmenistanyň Prezidendam müň ädim aşakda. Türkmenistanyň Milli Lideri million, milliard ädim aşakda. Şonuň üçin haçanda arkadag gelýär, el el çapyşyp ýer etmäň. Şol adam bize hyzmat etmeli. Şo gelýän adam biziň öňümizde hyzmat etmeli we Konstitusiýanyň käpili bolmaly. Biz şonuň üçin saýladyk ony. Biz ony keýp çekmäge saýlamzok. Ine, öz-özüni saýlanam bolsa, bolýa, biz boýun alaly, şul, şuny saýladyk diýip. Hany işi? Hany şu güne çenli näme etdi? Türkiýä wiza girdi, daş ýurtda pasport bermäni gadagan etdi, Aşgabat şäherine girmäni gadagan etdi. Ahal welaýaty Aşgabat şäherine girip bilenok. O nähili bolýar? Mary welaýaty Aşgabat şäherine girip bilenok. O nähili bolýar? Beýleki welaýatlar Aşgabat şäherine girip bilenok. O nähili bolýar? O nähili Türkmenistan? Çäkli Türkmenistanyň ýa Mary welaýatynyň adamyň haklary Ahal welaýatynyň adamlarynyň haklaryndan pesmi näme? Ýa Daşoguz welaýatynyň adamlarynyň haklary Aşgabatdaky ýaşaýan adamlarynyň haklaryndan pesmi näme? Ýok, beýle däl. Konstitusiýada ol ýaly däl. Muny dil, ýaňky dil razyçylygy bilen, dil karary bilen etdirýärler. Şonuň üçin Türkmenistanda Konstitusiýa işlänok, dil karary işleýär. bolanok. Ine, ýaşulyň gorkazmasy bar. Ýaşulyň görkezmesini gowja dolap bir ýeriňe dyk. Şeýdip aýdyň. Konstitusiýa ýazylymy? Hawa. Görkez. Karar barmy? Görkez. Ýaşuly görkezme berdi. Görkezmäňi ol öz öýüňdäki aýalyňa etdir, çagryňa etdir. Bärde köçede bul ýaňky Türkmenistan, bärde etdirme sen diýip, ýüzlerine aýdyň. MHM-niň polisam. Ine iki bolup ýöremek köçede gadagan, eýtmek gadagan. Nirde gadagan? Nirde ýazyldy? Görkez maňa. Aýna görkez maňa. Görkezmäň bir ýeriňedi. Görkezmäň gidip öýüňde aýalyňa aýt. Çagalar iki bolup gezmeli däl. Aýalyň ýaňky öz jorasy bilen gezmeli däl. Aýalyň gyzy bilen gezmeli däl diýip öz öýüňde aýt şony. Ýüzlerine garagyny basyp aýdyň şony.

Has kyn, ýygnak geçirmek, öz-özi, ýaňky ýygnaşmak, ýygnak geçirmek, öz pikiriňi aýtmak we öz islegiňi beýan etmek doly hak berilýär Konstitusiýada. Altmyş dokuzynjy, ýetmiş birinji statýalar, Prezident ýavlýaýsa garantym soblýuženiýa Konstitusiýa i praw i swobod çelka i graždanina. Men ýene bir gezek size görkezeýin, şol ýaňky Serdar Berdimuhamedowyň özi öz sözi bilen aýdýar, inagurasiýa, ýagny prezident bolanda birinji gün şul şuny aýdansoň, şo günden başlap prezident bolýar. Şuny aýtmasa prezidentem bolanok. Geliň şoňa ýene bir gezek seredeliň-de diňläliň şuny.
Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine girişmek bilen, öz üstüme ýüklenen beýik borçlary mukaddes we ak ýürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny we Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň Konstitusiýasyny berjaý etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukybymy türkmen halkynyň agzybirligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny has-da belente götermekleri üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, türkmen halkyna wepaly we dogruçyl hyzmat etjekdigime dabaraly kasam edýän.
Türkmen halkyna wepaly we dogruçyl hyzmat etjekdigime kasam berýärin diýýär. Baltun diýilýär muňa. Bir topar dünýäň öňünde aýdyp, konstitusiýany gödek bozýan muňa jenaýatçy diýilýär. Ine, watandaşlar, men size düşündirdim. Eee, içki kanunlaryň esasynda biz näme sebäpli köşgüň öňüne baryp bilýäris? Haýsy statýalaryň esasynda biz köşgüň öňüne baranda, bizi polis saklanda biz aýtmaly, üçünji statýa, dördünji statýa, otuzynjy, altmyş dokuzynjy, ýetmiş birinji statýanyň esasynda biz öňe barýas. Siz bizi duruzmana hakyňyz ýok. Türkmenistanyň prezidenti

ýagty halkara şertnama, halkara pakt, Türkmenistanyň graždan graždan we syýasy haklar boýunça halkara şertnama gol çekdi, bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda Türkmenistan, soň togsan birde we beýleki ýyllarda ýene-de tassyklady şol şony. Indi şo ýerde on dokuzynjy statýa bar, Prawo na svobodu wyraženiýa, ýagny öz pikirlerini, öz ýaňky isleglerini beýan etmek boýunça, öz ýaňky diýjek zadyňy açyk beýan etmek boýunça. Ýigrimi birinji statýa, Prawo na mirne sobraniýe. Biz parahat ýagdaýda duşup, protest geçirip, miting geçirip ýa-da üýşüp köşgüňe barmana doly hakymyň bar. Statýa ýigrimi bäş, Prawo uçastwowat w uprawilenýi delami strany wybirati i byt izbrnym. Ýagny, täze prezident saýlamana ýa-da könesini aýyrmana ýa-da prezident bolup saýlanmana doly haklarymyz bar. Ýa-da başga bolup biri saýlanmana mejlis diýdi, deputat diýdi ýa dalaşgär, mejlisiň dalaşgäri bolmana doly hakymyz bardyr. Adam haklaryny goraýan umumy Jarnama näme diýýär? Ýigriminji statýa, Swoboda mirnych sobraniýa. Şol ýerde-de ýazylgy, Türkmenistan gol çekdi şuňa. Ýagny, parahat ýagdaýda, parahat, açyk ýagdaýda, ýa azat ýagdaýda parahat miting protestleri, ýygnaklary ýygnanmagyna biziň şony geçirmek üçin ýygnanmagyna doly hakymyz bar. Ýigrimi nji statýa. Prawo na uçasie w uprawieniýi stranoý. Biz döwlet dolandyryşyna gatnaşmaga doly hakymyz bar. Ine, halk bolup biz statýa, üçünji statýanyň esasynda esasy ýokarky organ bolup gelip, ynamdan gaçan adamy işden aýyrmana we şol ýerde wagtlaýyn hökümeti bellemäne we şoň esasynda täze saýlawy geçirmäne hakymyz bar. Ine Gurbanguly Berdimuhamedow diýip biler, Myrat aga, ýalňyşýaň, men Türkmenistanyň iki müň ýigrimi üçünji ýylda Konstitusiýasyny ýörite üýtgetdim, şo ýerde meň oglum Serdar Berdimuhamedow eger-de bir saý sebäpden işläp bilmese ýa-da ýaraman ýa-ki öläýse ýa bir zat bolaýsa, onda şoň wezipesini saýlawlar geçinçä Men Halk Maslahatynyň başlygy alyp barmaly, ine şu konstitusiýany men ýörite goýdum, lawuşka edip, halk birden azatlygyny alaýsa, ony aýraýsa men bolmaly, ynamdan gaçan bolsa men bolmaly diýip aýdar. Seni hiç kim saýlanok, dogan jan. Sen öz-özüňe milli lider diýdiň, öz-özüňe iki gezek gahryman berdiň. Sen tirýek çekip aýlanyp ýördüň, sen gürläp bileň oba. Sen ondan beter seni saýlap bolanok. Eger-de şul adam, şul oglan ýaşrak bolsa, muny entek bäş ýyl okadyp, bir terbiýe edip, halkyň içinde ylgadyp, zat edip, bir prezident lyga getirip bolýan bolsa, seni gürledibem bolanok-a. Gürleýän zadyň bileň ýok-a. Bütin dünýäde gürläp, üstümizden gülüp ýörsüň-ä bütin milletleri. Seni wapşe şu ýere eltmeli däl. Sen şu ýere barmaly däl. Seniň adyň hiç ýerde bolmaly däl. Sen hakda gürrüňem ýok. Sen spisokda däl, dogan. Ine şol ýaly diýip jogap bermeli şoňa. Şonuň üçin siziň ýedi gezek çalşan Konstitusiýaňyza, her ýyl täze madda, täze ýaňky maddalary çalşyp ýörýän Konstitusiýaňyza biz gulak asmaly däl. Biz Türkmenistandan ileri tutulýan, ýagny ýokarda tutulýan Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, halkara halkara şertnamalar we konwensiýanyň esasyna senem, ogluňam aýdyp bilýäs. Ine, Gurbanguly Berdimuhamedowa jogap. Ýuristlaryň bolsa-da öwren şo meň jogabymy. Ine, şoň esasynda, hormatly watandaşlar, biz şul iki sany akyl ogly, iki kelleli prezident, Türkmenistanda işsizlik bolany üçin bir wezipäni iki bolup işleýän prezidenti çalşyp bilýäris. Şoň üçin biz köşk öňüne bar bilýäris, ýigrimi ikinji awgusta garaşýarys, soň şu demokratik oppozisiýanyň kanallaryndan seredip duruň, biz size jemlenip aýdarys, Plan güni biz barýas diýip biz aýdarys. Oňa çenli biz hemme prosedurany, ýagny bütin dünýä ýüzlenip, kömekler sorap, düşündirip işläris. Olardan jogap alansoň biz hökman ýöremeli. Şu ýyl biz tamamlalyň problemany, şu ýyl biz şu Ataly oguldan we Berdimuhamedow diýen bir ýigrenji tohumdan dynmaly. Ine, meň diýjek bolýan zadym. Şu günki meň çykyşymda, hormatly watandaşlar, men size gowy düşündirip berdim, biz nähili ýagdaýda Köşgüň öňüne barmaly, bize arkamyzda Konstitusiýa ýa-da bütin dünýä halkara konwensiýalar, şertnamalar dugmy, bizi gorar ýaly? Ýa bizi böküp terroristler edip, bizi öldürip bolýamy? Ýok, bizi öldürip bolanok, bizi terroristler diýip hasap edip bolanok, biz prosedurany dolaryp bararys we biziň arkamyzda

On dokuzynjy statýasy, ýigriminji statýasy, ýigrimi bäşinji stansiýasy, Umumy adam haklaryny goraýan Jarnama, ýigriminji statýasy, ýigrimi birinji statýasy arkamyzda dur. Göni bar bilýäs, göni üýşüp aýry bilýäs. Diňe bir zat ýetenok, üýşmeli halk bolup üýşmeli. Biz birinji liniýany eýýäm tapdyk, gurnadyk. Bize ikinji, üçünji liniýalar gerek. Her kim aýdýardy, Wah, Myrad aga, biri çyksa men çykjak. Indi çykýarlar. Siz şoň yzyndan gitmeli. Boldy. Indi çykýarlar, siz şolaryň sypdyrman şolaryň ýaňky yzyna gitmeli. Indi bahana ýok. Bir topar gahrymanlar emele geldi. Birnäçe müň adam gahryman öňe çykýar birinji liniýa. Siz yzyndan ýöremeli. Şolary režimiň eline bermeliler. Bile ýöremeli, bile-de gitmeli, bile-de almaly. Biziň arkamyzda adalatlyk, haklar, kanunlar, konwensiýalar dur. Bize päsgel berýän zat ýok. Biziň öňümizde jellatlar, korrupsionerler, konstitusiýany bozýanlar we jenaýatçylar Atalogul, Serdar we Gurbanguly Berdimuhamedow. Ine şu ýaly ýagdaýda biziň ýeke-täk çözgüdimiz bar, ýeke-täk ýolumyz bar, şo ýoldan biz ýöremeli. Men haýyş edýän düýnki wideoň aşagyna kommentariý ýazyň sebäbi şo wideoň ssylkasy bütin guramalara gider. Şolar içine girip okarlar kommentariýany. Şo kommentariýada ýaňky Talyp, Nury, men, Muhammet aga, Nurjan apa dagy çykyş etdik, Bagban çykyş etdi. Şoň aşagyna kommentariý ýazyp şony müňden geçiriň. Egerde golýan bolsaňyz kommentariý ýazasyňyz gelenok plýus goýuň. Eger-de golleýämän bolsaňyz, minus goýuň. Biz şony müňden geçensoň, şo plýuslar, biz şony bütin dünýä görkezmeli. Ine, serediň, müňlerçe gollan bar. Şul ýaňky soraglarda. Müň adamdan geçse, prezident jogap beräýmeli. Hökman suratda. Şonuň üçin şol wideoň aşagyna plýus goýuň ýa-da öz kommentariýaňyzy goýuň, Men golleýan, prezident jogap bermeli diýip. Häzirki günde daşary ýurtda oturýanlar şuny doly ýatyp bilerler. Gorkuşyp oturmaň-ow, biz finala geldik, eýýäm Türkmenistanyň içinde müňlerçe adam çykmana taýar. Indi gorkmaň, indi boldy. Indi Lebap welaýatynyň häkimi ýüzüňize aýdýar, şunça pul getirmeseň, bar-ýok bol şu ýerden, kimiň ýanyna barsaň, şoň ýanyna bar diýip. Biz diredik indi boldy beton stenka geldik. Şony döwmesek biz dört tarapdan beton stenka düzüp halky gyrýar. Biz ilat bolup galarys. Ynanyň. Haksyz ilat bolup galarys. Egerde biz ýalaklar oppozisiýa çykyp şu zatlar size düşündirip şu zatlar aýtmasa dogry düşüniň. Ýegenler sizi köçelerde gamçylar-da zorlar. Ýa şoňa galarys. Şu güne çenli biz şolary saklap gelýäris. Biz şolaryň üstüne hüjüm edip, bütin dünýäde şolary kowlap ýörüs. Indi geliň, Türkmenistanyň içinde düzedeliň şony. Ýene bir zat aýtjak bolýan, haçan-da Türkmenistan halky ýöriş eden güni biz öňünden aýdarys. Bize häzir Türkmenistanyň daşynda, ylaýta-da Ýewropada ýaşaýanlaryndan kömek gerek. Nähili kömek? Şo güni, belli güni Ženewa ýagty meýdançaň, syýasy meýdançaň öňüne baryp, onuň öňüne baryp, şo ýerde biz gije-gündiz şo ýerde durmaly. Türkmenistandaky watandaşlarymyzy gollap, şolary hiç zat ýetirmez ýaly, şo ýerde gygyryp durmaly, Türkmenistan demokratik hadysalar bolup dur, gollaň, gollaň diýip şo ýerde durardy. Şo ýerde žurnalistler barar. ýanyňyza aýdarsyňyz türkmençe islendik dilde aýdarsyňyz şol türkmenistandaky öňe çykan adamlar gollap şoň üçin şol gruppa gerek kimde kim ýewropada öz janyny öz ýaňky wagtyny jana gerek däl wagt gerek öz wagtyny şoňa sarp edip bilýän bolsa sizden kömek bolar türkmenistanyň geljegi üçin taryhy momentde sizem öz yzyňyzy taryhda goýup gidersiňiz. Haýyş edýän hemmäňize kim şu ýere gelip bilýän bolsa meň bilen telegramda habarlaşyň ine telefon bar men çykyş edýän şu ýerde telefonym bar şu telefon bilen meň bilen habarlaşyp bilersiňiz watsapda ýada telegramda ine ýazgydyr Kurbanov MK diýip Sabaşki Kurbanov MK telegramda ýazsaňyz meň bilen habarlaşyp habarlaşyp bilýäňiz Türkmenistanyň içindäkiler aýratyn mesele, Türkmenistanyň daşyndaky. Eger-de siz Amerikada bolsaňyz, OON-yň öňüne barmaly. Eger-de siz Ýewropada barsaňyz, Ženewa. Şul nämä düşýän bolsa, nämä durýan bolsa, näl ýagdaýda baryp bilýän bolsaňyz, baryň şolara. Gaýrat ediň. Kömek ediň. Hereket edeliň. Türkmenistanda doganlarymyz ölüp ýör. Daşynda biz işläp işläp agyr ýagdaýlarda ölüp ýörüs. Edil Ýewropada däl Rossiýa, Türkiýe, beýleki döwletlerde kösenip ýörüs. Şolary gollap baryň. Şu çalyşmalar hemmämize gerek. Ylaýta-da ýaşlara gerek. Ylaýta-da ýaşlaryň geljegi. Bizä näme, belli bir ýaşymyza bardyk indi. Ýaşlara, ýigrimi ýaşdan otuz bäş, kyrk ýaşlara çenli Adamlara şul reformlar hökman gerek. Şu ýyl alalyň şuny tamamlalyň, gaýdyp şu zatlara gelmäliň, bagtly ýaşalyň, adalatly döwletde, döwlet halka hyzmat etýän döwletde, döwlet Türkmenistany islän ýerimizde öwüp aýdar ýaly. Eger-de biz şuny etsek, biziň hemme dymyp oturan ýagdaýlarymyzy, utanyp dymyp oturan ýagdaýlarymyzy, bütin halklar üstümizden gülen ýagdaýlary bir güne çalşýar. Gören ýerlerinde sizi gujaklarlarda ýylgysarlar. Mert halk ekeniňiz, erkek ýaly hereket etdiňiz, gujaklarlarda alkyş baryny aýdarlar. Şol alkyş bilen biz soňuna çenli ýaşarys. gaýdyp diktatora ýykylman. Şoň üçin men ýene bir gezek ýüzlenýän Türkmenistandaky ýaşaýan adamlara, sen ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli, aýal, erkek, çaga, tapawudy ýok, çagalaň bilen bar, has gowy näme üçin, onda bütin dünýä görýä, ol bir Myrat Gulbanow däl, ine şu daýza-da şu çagajyklar bilen nesiliniň dowamyny isleýä, Açyk nesil, baky nesil isleýär. Şulam martdyr diýmek halk çykypdyr diýip, bize şo zatlar gerek. Şonuň üçin hiç zatdan utanman, çekinmän baryň şu ýere. Köşgüň ýanynda polewoý kuhnyalaram bolar. Adamlar gelip size kömek emezler. Şo ýerden meseläni çözýinçäk gitmeliler. Şu ýerde ýat bilýänler ýatmaly, galmaly. Palatka dogrular, hemme zadam ediler. Adamlar naharam elter, çaýam elter, ýagdaýlaryňyz görer. Şo ýerde gahrymanlar çykmaly. Şo ýerde hemmeler ýagny Türkmenistany gollap, Türkmenistanyň halkyny gollap çykmaly. Biz häzir saýlanmaly. Biz kim bolýas? Jellat, korrupsioner, Atalogul, Arkadaglaryň Arkadagyň serdary bolunýasmy, ýa biz halky bolunýasmy? Ýallaklary ýüzlenýän, MHM, polislary ýüzlenýän biz halka tarap ýykylmaly, halky gollamaly. Siz halka hyzmat edýäňiz, siz bir sany jellada hyzmat edýän bolsaňyz onda Arkadag tarapa ýykylyň. Onda biz sizi köçede göreris. Onda köçede biz, eger-de öňümizde böwet bolsaňyz, ýarag ulansaňyz, eliňizden ýarag alyp ýarag ulanarys size. garşy. Eger-de parahatly bize düşündirseňiz, biz parahatly size düşündireris. Biziň doly hakymyz bolar. Şonuň üçin, hormatly ildeşler, biz finala geldik. Indi, aý, bul oppozisiýa gürlär, beýle gürlär, size bagly. Indi bir gyra gaçmaň, indi bir görkeziň türkmeniň kimdigini. Sen özbek bol, buluç bol, sen nohur bol, sen neme bol, görkeş şu ýerde. Bütin taryha girýäň onsoň aýdarys biz. Nohur diýip indi aýtmaň nohurlary gördüňizmi nähili etdi. Mert durandyr. Nohur halky gahryman halk diýip aýdarys. Buluçlar öňe çykýamy? Aýdarys. Buluçlar gördüňizmi nähili hadysy ýagdaýlarda ýaňky taryhy ýagdaýlarda aýgyt ädim ýagdaýda buluç alyp çykdy bizi diýip buluçlaryň öňünde kellämizi egeris. Ahal. Ylaýta-da, Bagyr, Köşi, Gökje, Büzmeýiniň Gökdepä çenli, Bäherdenä çenli taraplary. Geliň indi goýalyň-ow şu zatlary. Bir sany bir kezzap bizi gul etdi-ow. Ýaşar ýaly däl, öýlerimize barýas. Namys edýär çaglarymyz görende. Ýa nädogrumy? Hiç zat berip bilemzok. Gowy bir bakyp bilemzok. Bir uniwersitetlere, institutlara salyp bilemzok. Gowy bilim berip bilemzok. Okuw barsa-da Gahryman Kada, Arkadagly Serdar. Näme gerek bu zatlar? Prezident bolsa bolup geler şindi täze. Oň ady ýaňlanmaly däl. Halkyň ady ýaňlanmaly. Ýa nä dogrymy? Boldy edeliň. Gämi, Änew, Ýaşlyk, Tejene çenli hemmäňize haýyş edýän. Gaýrat ediň. Bir ahyllygyňyzy görkeziň. Dawaýti öňe çykalyň, dawaýti alalyň, bizem barýas. Geliň, jan bermelem bolsa jan goýalyň-da şulardan dynalyň. Arkasynda Putin bolsun, arkasynda kim bolsa şo bolsun, biziň arkamyzda Alla bar. Biz adalatlyk isleýäs. Biz şuny alaly. Şular jenaýada çekeli. Şular bütin dünýä görkezeli-de, öz halkymyza rebiltasiýa edeli. Biziň halkymyzyň üstünden gülüp ýöler. Namysyňyz ýokmy, bir wyždanyňyz ýokmy? Geliň, şuny bes edeliň-ow indi. O şammy-pammylar, o nazar çüýrükler talap ýöler-ä bizi. Siziň puluňyzy ogurlaýar. Döwlediň puly diýip gezip ýörmäň, siziň puluňyz, şo pullar size gitmelidi. Siziň pensiýaňyz otuz däl-de, ýüz elli, iki ýüz dollar bolmalydy. Siziň aýlyklaryňyz ýüz dollar däl-de, üç ýüz, dört ýüz, bäş ýüz dollar bolmalydy. Ine, biz gelsek, eger-de şans bolup biz utaýsak, DBT Halk Hereketi, men size aýdýan, aýlyklaryňyz sekiz ýüz dollardan üç müň bäş ýüz dollara çenli bolar. Siz goňşy döwletlerde han ýaly gezersiňiz. Karz almak gerekkä? Banklar bar. Biz türkmen halkyny baýatmaly. Biziň esasy işimiz ýetmiş ýyl, ýüz ýyldan soňky ýüz ýylda halky talap talap garyba garypçylyga saldylar. Biz indi baýatmaly, tersine baýatmaly. Ine biziň maksadymyz. Döwlet öser, siz baýasaňyz döwlet öser ynanyň. Gitjek ýeri ýok. Sebäbi döwletde esasy halk. Halk baý bolsa döwledem baý. Ýadyňyzdan çykarmaň şony. Egerde döwlet baý bolsa, onda oň diktatory baý, ýaňky şoň prezidenti baý, halk garyp. Biz halky baý etmeli. Esasy maksat şonda. Şoň üçin size ýülenýän, gaýrat ediň. Indi boldy. Mary welaýat, siz gahryman welaýat. Köpden bäri. Men köp marylar bilen gürleşýän. Tüweleme, öňünden aýdýar, biz barýas Aşgabada diýip. Lebap welaýaty, siz iň kösenýän welaýat. Siz birinji bilen şu şu zatlar size gerek. Reformalar, welaýat welaýat ýerinde bolmaly, welaýada hormat goýulmaly merkezden. Siz öz welaýatyňy ösdürmeli. Onuň üçin welaýatdan çykýan gaz, e, ýaňky hemme pagta zatlar size gitmeli, başga ýere gitmeli däl. Daşoguz welaýaty kösenip, iň kösenip bilen welaýat. Şo ýerde adalatlyk we höküm sürmeli, adalatlyk, şol ýerde kanunçylyk höküm sürmeli. Biz beýleki welaýatlar bilen size kömek ederis. Sizi alyp çykarys. Türkmenistan geljek üç-dört ýylda oba hojalygy bütin girdejiniň altmyş prosenti bolmaly. Diýmek, welaýaty biz ösdüreris. Diýmek, welaýata ençeme pullar berip, biz potratçylara ýer berip, biz olara birtopar kreditler, on millionlap kreditler bereris dollarda we siz Wzrif edersiňiz ýagty baýlygyňyz wzrif bolar siz ösäýmeli siz ötseňiz döwlet ösýär siz ötmeseňiz ýenede awtozaprakka bolup galýas Balkan welaýaty Balkan welaýaty edermen walaýaty her gezek Balkan welaýaty ýagdaýyň istek tarapyna seretmän öňe çykýan welaýat. Häzirem Balkandan köpüsi aýdýar, Myrat aga biz bardyk, biz barýas diýip. Biz hemme bäş welaýat, bäş dogan ýaly öňe baryp şu zatlary çözmeli. Indi bes etmeli. Bu masgaraçylygy duruzmaly adamlar. Dogry düşüniň. Obalarda, etraplarda, welaýatlarda ýaşululary ýüzlenýän. Akyl beriň. Bir gezek ýallaklygy gyra aýryp, mertligi, türkmeniň gylyk-häsiýetinden gelýän, däp-dessurlardan gelýän, mentalitetinden gelýän edermenligi çykaň öňe. Sizden uly kömek. Uly kömek şol. Kömege garaşýarys. obaň, etrabyň, welaýatyň, şäherleriň awtoritetlerine ýüzlenýän, ýagny halkyň içinde gazanylan, ýa öz adyny gazanan adamlara. Ýallaklygy goýuň indi, boldy. Biz indi halkymyzy gollalyň, halk bilen bolalyň, halkdan bir hökümet guralyň, halkdan çykan, halka hyzmat edýän hökümet guralyň, öz döwledimizi bir şular ýaly maşenniklere bermäliň-ow. Boldy edeliň şuny. Saýlarsyňyz, öz islän adamyňyzy saýlarsyňyz. Kim dastoýin bolsa, şony saýlarsyňyz. Olam şony etmese, halka hyzmat etmese, aýrar şony. Tapawudy ýok. Ýöne biz öňe gideris. Indi men Türkmenistandaky ýaşlara, studentlara ýüzlenýän. Bütin döwletlerde ýaşlar akylly, asylly, öňe gidiji pikirler bilen ýaňky halkyň içinde, jemgyýetiň içinde gezýärler. Hany siziň aktiwnostyňyz? Hany siziň edermenligiňiz? Hany siziň täze reformala garaşyp täze durmuş gurjak yhlasyňyz nirde? Ukrainada-da, Gruziýada esasy öňe çykanlar ýaşlar studentler. Biziň student ýaşlarymyz görgüler kör köpük gözläp ýör. Şu güni çalşak bolsaňyz, dostoýno ýaşap, Oksforddan, Garwarddan adamy gelip size bilim berer ýaly etjek bolsaňyz, ine häzir öňe çykyň. DWT-niň reformasynda bir reforma bar, biz her ýyl elli den ýüz adama çenli adamlary hökümet tarapyndan pul berip, Oksford bilen Garwardda okadarys. Oňa-da wzýatka bilen-ä ukyplygyň bilen girýäň. Konkurs bolýar, egzamenden geçýäň, gidýäň. Hökümet göterýär hemme çykdajyňy. Ýöne bir zady, borjuň bar. Gelip bäş ýyl hökümete hyzmat etmeli. Seň bilimiň, seň aňyň döwleti ösdürmek üçin ulanmalysyň. Ine, şular DWT-niň reformalarynyň, ýagny, ylym-bilim ösdürmegiň reformasynyň ýaňky bir ugry şol. Biz şony etjek. Üns beriň, her gün ýüz adama golaý, her ýyl ýüz adama golaý Oksforda, Garwarda gidip okap gelseler, Türkmenistan wzryw bolýar. Ynanyň, prezidentam şo Garwardlar işini görýär, üýşüp-üýşüp, şol şolar geljekde Türkmenistany dolandyrmak, şolar geljekde Türkmenistany ösdürmek. Türkmenistan Merkezi Aziýada demokratik baza bolmaly, platform, plazdarm bolmaly. Türkmenistan Merkezi Aziýada iň ösen baý döwlet bolmaly. Ynanyň, olam ýeňil etmek. Bize diňe döwlet guruş sistemasy çalyşmaly. Ýagny awtoritar režimi saklap duran adamlar çalyşsak, şonuň režimam gidýär. Biz täze täze sistema, demokrat sistemasyny gurmaly. Ine, maksat. Hormatly watandaşlar indi men tiktogy geçýän kyn görmäň düýnki wideo ýagty birinji awgustda çykan wideonyň aşagyna pljus goýuň egerde biziň diýän zatlarymyzy golýan bolsaňyz egerde çalyşmalary isleýän bolsaňyz egerde ahyr türkmenistana baryp a bagtly ýaşajak bolsaňyz egerde çaglaryň arasynda öz aýalyňyz bilen maşgalaňyz bilen çaglaryň arasynda ýaşap türkmenistanda işläp Türkiýä, Rossiýa gezmäne maşgalaň bilen gitjek bolsaňyz, kyn görmän düýnki wideo baryp plýus goýuň. Birinji awgustdaky çykan wideo ine meň kanalymda şul ssylka gider bütin dünýä. Şoňa plýus goýuň. Bize diňe Türkmenistanyň daşynda diýmedim diýende bir milliona golaý adam bar. Bize müňlerçe plýuslar gerek we müňlerçe goldawalar gerek. Kyn görmän ýazyň. Ine şu ýerde agzybirlik başlaýar. Ine şu ýerde agzybir göreş başlaýar. Türkmenistanyň başyndakylar egerde mümkinçiligiňiz bolsa komentariý ýazyp şoly plýus goýuň. Içindäkiler mümkin gorkýandyr. Ýöne içindäkileriň goýmaly. Indi boldy biz hiç zatdan gorkmalydyr. Adymyzam ýüzümizem görkezmeli boldy etmelilaý. Besdir indi. Ýakasyndan tutmaly şu iki sany haramzadany. Jogapkärçilige çekmeli. Oň hemme dogan-garyndaşyny jogapkärçilige çekmeli. Egerde edebi taýdan normalny gezen doganlaryna şu bolsa hiç zat diýmelä ýöne beýlekileri o jellatlary hajy majy şammy pammy ol nazar çüýrük hemmesini pişik diýdi eşek diýdi hemmesini tutup bir jogapkärçilik çekmeli boldy etmeli şoň üçin daşyndakylar ýewropada ýaşaýanlar size ýüzlenýän Meniň bilen habarlaşyň, biz guramaçylykly Ženewa öňünde, haçan-da halkymyz öňe çykanda ýeňiş boýunça çölde durar ýaly küýleneliň şolerde. Men özüm Türkmenistana gitmekçi. Ýöne biz gurnap bereli we ýaňky belli bir adamlary guramaçylykly işlär ýaly belläris. Şunuň bilen men çykyşymy gutarýan, hormatly watandaşlar. Häzir TikTok girjek, TikTokda soragyňyz bolsa ýa meň bilen efir girip gürleşjek bolsaňyz, sorag berjek bolsaňyz ýa-da özüňiz bir zat aýtjak bolsaňyz baş üstüne geliň. Indiki gepleşiklere çenli hoş sag boluň ýutubdaky diňleýjiler.